Qegħdin fuq il-fosos tal-Floriana li huma marbuta mal-festi tal-Indipendenza. Qegħdin hawn biex niddiskutu ż-żgħażagħ fuq quddiem nett, il-mara fis-soċjetà u l-politika u ekonomija li taħdem għan-nies. Illum ser niddiskutu l-ekonomija li taħdem għan-nies. Medjatriċi Claire Mifsud.
Nsellmilkom. Numru ta' ġrajjiet li seħħew fuq livell lokali u internazzjonali poġġew sfidi kbar għall-ekonomija ta' pajjiżna. Biex niddiskutu dawn l-isfidi u forsi anke kif ħa nibdlu dawn l-isfidi f'opportunitajiet, illum qegħdin ingħaqadna flimkien għal din id-diskussjoni, flimkien magħna Dottor Bernard Grech u numru ta' persuni minn diversi oqsma fl-ekonomija u oqsma relatati illi magħhom se nkun qed niddiskuti din it-tema. Ma nistgħux nitilqu b'din id-diskussjoni mingħajr ma nitkellmu dwar l-iktar sfida imminenti immedjata li qed nesperjenzaw bħalissa, l-isfida tal-pandemija u l-isfidi li ġabet magħha fuq il-livell ekonomiku. Se nibda bik, Chris, inti ġej mill-qasam tal-ekonomija. X'inhuma l-isfidi ewlenin illi qed tara li ġabet magħha din il-pandemija? Nixtieq nirringrazzjakom tal-istedina. Il-pandemija hija problema globali u ġiet fuqna ovvjament bħal sajjetta fil-bnazzi fejn l-ekonomija s-sena l-oħra u fis-snin passati kienet tikber b'average lokali ta' seba' fil-mija. sitta fil-mija termini reali, u ovvjament dis-sena qed inħossu daqqa ekonomika li ovvjament fl-istorja riċenti ta' dan il-pajjiż ma rajniex bħalha. Però nixtieq biex nibda nispjega l-impatt ekonomiku, nibda b'kuntest. Ovvjament the main drivers tal-ekonomija f'dawn l-aħħar snin kienu t-turiżmu, Kien hemm il-bigħ tal-passaporti, l-IIP, l-expats, fejn kellek foreigners qed jaħdmu lokalment, allura dawn jikkunsmaw, kienu qed jiġġeneraw, kienu impjegati wkoll u kienu qed jiġġeneraw valur miżjud fl-ekonomija u inti wkoll għandek l-element li kien importanti ħafna tal-parteċipazzjoni tal-mara, jiġifieri waħda mill-għodod li ġew implimentati tajbin ħafna kienu ċ-child care centres li l-parteċipazzjoni tal-mara għenet ukoll biex l-ekonomija tikber. Issa awtomatikament erba' jew tlieta minn dawn l-erba' ġew affettwati mill-pandemija. Meta qed nitkellmu fuq turiżmu għandek minn turiżmu li kien qed li kien qed fl-ammonti ta' arrivals f'sena kienu jlaħħqu t-2.7 million u spiża ta' €2.2 biljon fis-sena fl-ekonomija Maltija, ovvjament da ġej ġie tweħolt. Kellek setturi fl-ekonomija kien hemm shutdown minħabba ovvjament il-partial lockdown li kien hemm fuq ċertu setturi. Għandek il-bejgħ taċ-ċittadinanza minħabba problema ta' reputazzjoni naqset mhux minħabba il-Covid imma minħabba raġunijiet oħra ta' Moneyval li forsi 'l quddiem ikollna l-opportunità li nagħmlu li nispjegawhom ukoll. U l-parteċipazzjoni tan-nisa għandek massimu ta' kemm inti tista' tattratta nisa li jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol. Mela tlieta mill-erba' pilastri ekonomiċi li wasslu biex l-ekonomija tagħna fl-aħħar snin tikber ovvjament ġew affettwati b'mod dirett fil-pandemija. Issa ovvjament Qabel ma nibdew nibdew nitkellmu b'mod tekniku, ovvjament nippruvaw nispjegaw b'mod b'mod li jifhimna kulħadd, inti trid tibda b'kuntest u l-kuntest huwa li l-pandemija qed taffettwa l-ekonomija billi qed tħalli iktar anzjetà fuq in-nies. Għandek elementi ta' konsens, inkwiet li n-nies se jitilfu post il-post tax-xogħol tagħhom, konsens ukoll li għandek problemi fuq is-saħħa tiegħek, minħabba l-pandemija, fuq is-saħħa tal-vulnerabbli, tal-familjari tiegħek. Tibda mbagħad tidħol concern ukoll fuq kemm inti ħa tilqa' biex tilqa' l-commitment ta' pagamenti finanzjarji li inti jkollok, u ħafna u ħafna affarijiet oħra. Issa ovvjament, skont il-forecasts uffiċjali tal-Bank Ċentrali ta' Malta, l-impatt ta' di l-Covid tal-pandemija għas-sena 2020, kienet li f'termini ta' attività ekonomika, il-pandemija ħa taffettwa l-ekonomija Maltija bi tlettax fil-mija, jiġifieri l-kejk ta' dak il-valur li qed nipproduċu fl-ekonomija Maltija se jonqos bi tlettax fil-mija. U biex ħa nirkuprawh dak, għandna bżonn tliet snin, jiġifieri qed ngħidu li f'punt fit-2022, Aħna għadna qed nirkupraw dik l-attività ekonomika li rajna fl-2019. Issa ovvjament, biex nikkonkludi l-intervent tiegħi, hemm tliet prinċipji importanti f'da, x'għodod nistgħu nużaw f'termini ekonomiċi. Inti għandek il-miżuri tal-gvern bħala wage support. Però l-wage support qed nippruvaw ngħinu l-impjiegi ma jintilfux, però sfortunatament min qiegħed fuq il-wage support schemes għandu ġie ffaċċjat b'nuqqas ta' income. Għandek element fejn inti l-kumpanija tipprova tgħinhom billi ssostni l-operat tagħhom, tgħinhom fi cash flow u tipprova tgħinhom fil-cost tagħhom bħalma huma kirjiet u spejjeż operattivi oħra. U mbagħad it-tielet punt, inti għandek element fejn qed tipprova il-miżuri li qed tagħmel, qed tagħmilhom b'tali mod u manjiera li tistimola domanda biex inti qed tgħin il-kumpaniji jkollhom introjtu. Dak ma jfissirx li huwa it-traġitt finali. Minn hemmhekk, wara li nkunu għaddejna minn dawn il-fażijiet, irridu nibdew naħsbu 'l quddiem f'dak li hija master plan ekonomiku għal kull settur fl-ekonomija, u l-iktar ħaġa importanti li kull ekonomista jagħti importanza fuqha huwa l-investiment li inti awtomatikament bħal mal-konsumatur Qatt lura minħabba l-konsens, il-kumpanji joqogħdu lura milli jinvesti u meta ninvestu ma jfissirx li l-Gvern biss irid jinvesti. Jiġifieri, ħa nsemmi eżempju biex inkun iktar ċar, l-airport. Kulħadd jaf li biex insostnu dak in-numri ta' turisti li kellna, l-airport għandna bżonn nespanduh u kien hemm fil-pipeline mitt miljun proġett f'dak li huwa investiment. Minħabba l-problema fit-turiżmu u ċ-challenge li għandna fit-turiżmu, dak l-investiment waqaf. Ovvjament, ma jistax inħallu sitwazzjoni u nkunu passivi fuqha, jiġifieri l-Gvern b'mod għaqli, mal-istakeholders kollha, ikun hemm inizjattivi bil-għaqal biex ma jaqtgħux qalb lill-investitur, anzi nippruvaw li l-investitur intuhom jew capital allowances jew inizjattivi fiskali oħra biex dak l-investiment isir, biex meta ovvjament kilba min irid l-affarijiet imorru lura għan-normal f'sentejn tliet oħra, awtomatikament imbagħad ma jikkreawx disruptions meta t-turiżmu jkun reġa' beda jippikja. Naħseb jiena f'dal, f'dal, f'dal, f'dat-tip punt huwa just, ejja ngħidu hekk, appetizer tal-isfidi sħaħ li għandna ekonomik li għandna l-pandemija li qed taffettwa l-ekonomija Maltija kif ukoll ovvjament il-pajjiżi l-oħra fl-Unjoni Ewropea u d-dinja.
Meta nkunu qed insemmu l-ekonomija l-isfortuna hi li ħafna drabi ma nkunux qegħdin nkunu qed naraw xi ħaġa astratta, mentri wara l-ekonomija hemm impjiegi, hemm familji. Mark, inti ġej mis-settur tal-impjiegi, taħdem fil-qasam tar-reklutaġġ, għolur familjari ħafna ma' dan il-qasam. Xi sfidi ġabet magħha u forsi wkoll opportunitajiet ġodda, ma nafx, eżempju nista' nsemmi l-e-commerce eżempju, jew it-teleworking li ġabet magħha din il-pandemija u kif allura nistgħu nħarsu lejha anke forsi bħala opportunità wkoll. Jiena naħseb illi waħda mill-ikbar sfidi li għandna bħalissa u allura taffettwa kollox il-konsum, l-impjiegi, hija l-inċertezza. L-inċertezza hija l-agħar ħaġa li jista' jkollok. Kważi kważi aħjar tkun taf jekk intix tajjeb jew ħażin milli l-inċertezza. L-inċertezza hija l-agħar state of mind li jista' jkollu bniedem. Ovvjament, jekk ħa nibdew fuq in-negattiv, jiena nippreferi mbagħad nagħlaq bil-pożittiv. Għandek it-telf tal-impjiegi żgur. Għandek imbagħad il-każ fejn numru ta' kumpaniji, pereżempju, anke aħna meta meta nikkuntattjahom biex naraw jekk għadhomx qed qed jagħmlu recruitment jgħidulek bħalissa qed niffoka biex inżomm li għandi mhux biex inżid. Jiġifieri anke l-labour market hemmhekk fejn qabel kellna labour market dinamiku ħafna, jiġifieri pre-COVID konna f'sitwazzjoni fejn anke kumpaniji li ġeneralment kienu kellhom l-approach iktar konservattiv, tant kienet għaddejja b'ritmu maġla l-ekonomija u tant kienet dinamika illi kienet dieħla t-tendenza illi joffru l-job lill-kandidat meta jogħġobhom fl-ewwel interview, waqt l-interview, kandidat għoġbok biex ma titilfux għax kif joħroġ minn hemm kapaċi jiċċekkja l-mobile u jsib xi offerta jew tnejn, kienu joffrulu mill-ewwel, jiġifieri dik Jiena ġej mill-qasam tal-HR propjament, ġifieri għamilt 'il fuq minn ħmistax-il sena naħdem fil-human resources. U dik kien, it was a big no no under normal circumstances, you never offer, anqas jekk kandidat vera jogħġbok, ma toffrilu fl-ewwel interview għax anke fuq mil-livell ta' business titlef il-bargaining power. Però dik kienet dieħla u issa morna kważi l-estrem l-ieħor illi mhux ħa ngħid hemm staġnar imma ftit qegħdin 'il bogħod. Mil-lat pożittiv però tajjeb ħafna illi konna dħalna f'ċertu comfort zones u aħna bħala bnedmin imdorrijin illi jekk oġġett jaħdem ftit nies jisfidaw lilhom infushom u jaraw x'jistgħu jagħmlu differenti u x'jistgħu jagħmlu aħjar. U llum Covid urietna, speċjalment il-lockdown wera, illi ċertu xogħol illi kien isir f'uffiċċju, illum qed isir mid-dar. In-nies huma xorta produttivi. Jiena wieħed minn dawk illi nemmen, tgħallimtha wkoll fl-esperjenza tiegħi meta ħdimt fil-gaming, illi n-nies teżaminhom fuq il-produttività tagħhom. Jista' jkollok xi ħadd illi jidħol fl-uffiċċju fit-tmiena ta' filgħodu u jagħmel sas-sitta ta' filgħaxija, imma fil-verità jkun dak setgħin xogħol. Jista' jkollok xi ħadd li jaħdem erba' sigħat jew sitt sigħat u jkunu sitt sigħat produttivi. L-importanti hija l-produttività. U jekk il-focus isir fuq il-produttività u n-nies inħalluhom jaħdmu mid-dar, nħalluhom jagħmlu anke b'mod remot, jiġifieri qabel pereżempju waħda mill-isfidi, u speċjalment din hija xi ħaġa li Malta nistgħu niggwadanjaw ħafna minnha għax Malta għandna d-diffikultà tal-fatt li aħna gżira. Mela bniedem biex jiġi Malta anke minn barra, Irid jitlaq pajjiżu, jiġi bl-ajru u bażikament jinsa l-ħajja li kellu hemmhekk u jiġi hawnhekk. Differenti pereżempju għandi ħbieb tiegħi li jaħdmu Luxembourg u jgħixu fil-periferija għaliex il-keraj arħas. Malta u dawn l-affarijiet ma tistax tagħmilhom, jekk ġejt Malta trid tiġi Malta u trid tissettilja hawnhekk. U naħseb li dan aħna bħala pajjiż nistgħu nużawh bħala vantaġġ, fis-sens li jekk għandek xi ħadd li huwa bbażat il-Greċja, xi ħadd li bbażat South Africa, xi ħadd li bbażat l-Ingilterra, wherever, jekk it-time zone mhijiex fattur importanti, inti dak il-bniedem jista' jaħdem għall-kumpanija tiegħek mingħajr ma tonfoq dawk il-flus kollha x-relocation hija expensive ħafna. Jiġifieri mingħajr ma toħloq il-flus tar-relocation u mingħajr ma għandek ir-riskju illi dik il-persuna se tiġi hawn bil-familja u forsi xi membru tal-familja ma drax. Mil-lat ukoll finanzjarju, kumpanija tista' tifranka ħafna flus għaliex ir-real estate huwa expensive ħafna. L-uffiċċji jqumu l-flus. Jiġifieri jekk inti għandek jekk inti għandek mitruħ jaħdmu miegħek, per eżempju, uffiċċju ta' mitruħ għandek bżonn ċertu ammont ta' square meters. M'hekk inti ħa żżomm uffiċċju fejn iżżomm il-core meetings, U allura pereżempju meta iżżomm uffiċċju ejja ngħidu ta' nofs, inti diġà naqqast ir-requirement bin-nofs, allura ħa tiffranka wkoll numru sostanzjali ta' flus fil-kera. U din qegħdin narawha wkoll. Għandna numru ta' klijenti li qegħdin jadottaw din l-istrateġija li ħa jbiddlu l-uffiċċji, ħa jmorru f'post iżgħar. Ultimately wkoll igawdi l-ambjent għaliex jekk qabel kellna bżonn numru ta' uffiċċji u numru ta' square meters biex nakkomodaw il-businesses li ġejjin, jekk dawn se jkollhom requirement iktar baxx allura għandna bżonn nibnu inqas. Illi mil-lat ambjentali huwa tajjeb. Ovvjament l-industrija tal-bini ma tiħux gost però naħseb illi hemm modi oħra kif wieħed jista' jirriġenera l-bini u jżomm ir-ritmu ekonomiku minn dak il-lat għaddej. Jekk tippermettili, Mark, fil-fatt fuq dan li għadek kif qed tgħid, jidher li, ma nafx jekk taqblux miegħi, illi donnu hemm diffikultà għaliex għalkemm hemm il-vantaġġ li għedt inti għaliex ekonomikament imbagħad ikollok inqas spejjeż biex topera, però fir-realtà ż-żieda li kellna fil-bini u anke ovvjament in-numru ta' kumpaniji li kienu qed jużaw binjiet kbar, Minħabba s-sitwazzjoni preżenti, illum għandek kważi kumpaniji li m'għandhom bżonn jikru aktar jew ma jixtiqux jikru aktar proprjetajiet li anke minħabba n-nuqqas f'daqqa waħda ta' expats li anke telqu mill-pajjiż li m'għadhomx jinkrew u allura hemmhekk għandna xi ftit jew wisq milli qed milli qed nifhem u milli qed ninnota jiena u milli qed jgħiduli wkoll għandna wkoll challenges ġodda. U allura kif kif qed tgħid tajjeb inti, irridu naħsbu anke wkoll f'modi differenti ta' kif anke nistgħu nixprunaw anke l-użu ta' dawn ta' dawn il-binijiet għaliex ovvjament huwa huwa waħda mill-pilastri wkoll anke tal-ekonomija u anke min min investa fihom jista' jkollu diffikultà f'dak is-sens. Però jekk hemm jekk għallmitna xi ħaġa din is-sitwazzjoni tal-COVID, Naħseb għal mietna, ma nafx, ma nafx kif, kif taħsbuha intom, il-ewwel ħaġa xejn mhu garantit. Ġifieri dak li aħna konna naħsbu li ħa jibqa' għaddej b'mod naturali 'l quddiem ħa jibqa' jisteppja u jikber, jikber, jikber, għalkemm irridu nkunu onesti kulħadd kien jitkellem li din il-bużżieqa qed tikber malar wisq u jista' jkun li tinfaqa', Żgur ħadd ma kien qed jimmaġina li ħa tinfaqa' b'dal-mod u daqshekk malajr. Imma fir-realtà għallmitna illi xejn mhu garantit u għalhekk kemm huwa importanti illi anke meta jkollna l-esperti ekonomiċi illi jaħsbu anke wkoll mhux biss f'din il-pandemija u fuq l-effetti tagħha, nitgħallmu minnha imma anke wkoll fuq ċirkustanzi differenti illi jistgħu jiġu ma nassumux illi xejn mhu se jiġri. Però għallmitna wkoll il-pandemija, ma nafx jekk ukoll taqblux hawnhekk, illi fl-aħħar mill-aħħar il-bniedem kapaċi jivvinta malajr, kapaċi jbiddel malajr, kapaċi jirriġenera anke l-ħsibijiet tiegħu malajr u naħseb illi kien hemm f'diversi negozju u f'diversi anke oqsma ekonomiċi kien hemm min irnexxielu jkun innovattiv. Inti semmejt morna mill-ewwel fuq l-internet, fuq il-digital use ukoll aħjar, sibna mill-ewwel soluzzjonijiet. U allura rridu naħseb, naħseb għandna obbligu li anke l-esperti bħalkom jibdew jitilqu possibilità ta' soluzzjonijiet anke li llum għadna ma ħsibniex fihom. Eh? Naħseb illi din hija importanti, ma nibqgħux ngħidu imma, imma dik hija challenge, imma dik hija challenge, imma dik hija diffikultà, imma dik hija remota. Ir-remot illum, illum sar possibilità u sar possibilità iktar probabbli milli milli konna naħsbu qabel. U allura hemmhekk qed naraw ukoll l-opportunità, l-opportunità li nistgħu u possibilment anke nsibu modi ġodda ta' kif anke l-ekonomija jew ħaġa jkollha iktar bilanċ anke ta' investiment. Jien naf mill-ftit li naf jiena meta jkollok investiment pereżempju fil-currencies differenti ma jinvestulekx biss f'currency waħda imma jinvestulek biex inġib eżempji f'currencies differenti biex inti jkollok il-portafoll bilanċjat just in case ifalli wieħed u l-ieħor jakkwista l-valur. U naħseb li f'dan is-sens għandna bżonn allura ekonomija, ma nafx x'taħseb Chris, ma nafx x'taħsbu intom, illi jrid ikollha wkoll iktar pilastri biex jekk jekk ifalli wieħed ikun hemm il-pilastri l-oħra illi jkunu qegħdin isostnu. Jekk nibqgħu biss, ma nafx jekk taqblux miegħi, nibbażaw biss fuq il-konsum, Ġarna bħalma qatt ma mmaġinajna li ħa niġru, il-konsum f'daqqa waħda waqaf, qisu l-vit ingħalaq u l-banju nixef mill-ilma. U allura kemm huwa importanti għaliex l-impjiegi verament qegħdin jintilfu, in-nies verament qegħdin ibatu u ħafna nies mill-istil ta' ħajja li kellhom illum marru għal stil ta' ħajja iktar iktar ridotta. Li jinkwetani huwa Illi kif diġà rajna wkoll ix-xahar l-ieħor minn riċerka anke minn statistika li ħarġet mill-Unjoni Ewropea, illum għandek 82 elf persuna f'Malta li qegħdin fir-riskju tal-faqar. Dan qed jiżdied u din mhix riċerka li saret fuq dejta tal-lum imma fuq dejta ta' ftit żmien ilu. Allura jekk kieku kellha ssir illum nibża' li dan l-ammont qed ikompli jikber. Naħseb għandna obbligu wkoll bħala persuni fis-settur, bħala politiċi, sewwa bħal kull min b'xi mod huwa involut, illi nsibu soluzzjonijiet malajr kemm jista' jkun. Il-politiku għandu obbligu, però għandna obbligi wkoll kollha flimkien u rridu nifhmu li s-soluzzjonijiet ma jiġux biss mit-teorija imma jiġu wkoll mill-esperjenza li għadna kif issa għexna wkoll flimkien. Permettili nibni ftit fuq l-aħħar punt li semmejt inti, Dottor Grech, u hawnhekk għan daħal lilek, Mariella. Jekk tagħlim oħra li ħadna inti Bernard, semmejt, għamilt referenza għall-problema tal-faqar. Tagħlim oħra li tatna din il-pandemija kienet proprju illi l-ekonomija ma tistax tittieħed bħala settur għaliha imma hija wkoll marbuta ma' setturi oħrajn bħal is-settur soċjali, is-settur ukoll tas-saħħa. Qatt iktar minn dan iż-żmien ma rajna din ir-rabta kbira bejn l-ekonomija u s-saħħa. Inti ġejja mis-settur tas-saħħa, inti farmaċista, kif ħarist Kif esperjenzajtu din il-pandemija, x'lezzjonijiet ħadtu minnha u kif iffaċjajtu l-isfidi li ġabet magħha? Nifhem, kienet sfida li qatt ma konna noħolmu li ħa niffaċċjaw għax litteralment konna d-deċiżjonijiet ħadnihom minn ġurnata għall-oħra sabiex niffaċċjaw l-isfidi u biex inkomplu nagħtu s-servizz, għax aħna ma stajniex nieqfu mis-servizz tagħna. Qed insemmu ekonomija b'saħħitha. Biex ikollok ekonomija b'saħħitha, għandek bżonn in-nies ikunu b'saħħithom, kemm fiżikament kif ukoll mentalment. Sfortunatament meta bdew meta l-każijiet kienu qed jerġgħu jibdew jiżdiedu fil-bidu ta' Lulju, kien hemm kien hemm ċertu attitudni le ma nagħlqux għax inkella l-ekonomija L-ekonomija mhix ħa tibqa' b'saħħitha, imma jekk ħa jkollok il-pazjenti bil-COVID, numru kbir ta' pazjenti bil-COVID, awtomatikament l-ekonomija ma tibqax b'saħħitha. Allura kien fatt li ddispjaċina ħafna li d-deċiżjonijiet damu ma damu ma ttieħdu. Waqt il-COVID ukoll esperjenzajna nuqqas ta' mediċini, shortages kbar, konna qed nesperjenzawhom qabel ħabba l-fatt tal-Brexit, imma mbagħad ħabba l-COVID esperjenzajnihom aktar. Minħabba l-fatt li ċ-Ċina li hija main exporter tal-materja prima naqqset il-produzzjoni tagħha, stockpiling minn pajjiżi oħra kif ukoll kif ukoll nuqqas ta' trasport. Imbagħad kien hemm ukoll l-aspett indirett, il-pazj rajna żieda fil-mard mentali sfortunatament, Jiġifieri, all right, l-ekonomija għandha tibqa' tikber, għandna nerġgħu niġu fuq saqajna, imma rridu nieħdu ħsieb ukoll in-nies, għax in-nies jagħmlu l-ekonomija u mhux il-flus biss. Interessanti ħafna. Konna qegħdin anke ngħiduha di u inti spjegajtha b'mod, b'mod vera, vera Iktar espliċitu, ma jistax ikollok saħħa mingħajr ekonomija b'saħħitha u ma jistax ikollok ekonomija b'saħħitha mingħajr is-saħħa tal-bniedem. U inti għamilt aċċenn tajjeb ħafna s-saħħa fiżika u s-saħħa mentali. Tassew każ. Imma nixtieq anke noħroġ ftit minn din tal-Covid li hija xi ħaġa pjuttost kerha u li ħafna nies batew minnha, imma naħseb li tatna l-opportunità l-Covid li napprezzaw anke ħafna affarijiet. illi forsi qabel konna nieħdu for granted, fosthom il-frontliners, fosthom intom l-ispiżjara, in-nurses, il-carers, kull min jaħdem fl-isptarijiet tagħna, fid-djar tal-anzjani, kull min anke jsuq tal-linja għalija kien frontliner għax kien kollu xorta kellu jipprovdi s-servizz, min jiġbor l-iskart. Kull min b'xi mod kellu jibqa' għaddej bis-servizz tiegħu minkejja li kulħadd mar jingħalaq, ħa ngħidu hekk, għall-irdoss u għall-protezzjoni ta' daru, ma kien hemm ħafna nies li kellhom jibqgħu jaħdmu, u jagħtu s-servizz tagħhom b'sagrifiċċji anke kbar personali, nafu min kellu jitlaq mid-dar tiegħu biex ikun jista' jkompli s-servizz u jibqa' jibqa' b'saħħtu u ma jmarradx lil tal-familja. Imma naħseb li tatna l-opportunità li napprezzaw aktar lil dawn in-nies, fosthom in-nurses, jiġifieri u dawn il-frontliners kollha fejn naħseb illi fl-ekonomija bħalma bħalma jaf kulħadd il-pagi huma differenti. U hemm setturi, jien naf bħall-qasam tal-gaming pereżempju li huwa settur importanti fl-ekonomija, li l-pagi hemmhekk huma għoljin jew kienu għoljin ħafna, filwaqt li n-nurses li huwa servizz, biex insemmi wieħed mhux għax l-oħrajn mhux importanti, li skoprejna kemm hu servizz vitali, sewwa, għall-pajjiż, forsi ma konniex ukoll, ma konniex biżżejjed qegħdin napprezzaw il-ħidma u allura anke l-paga hemmhekk ma tirrispettax u ma tirrispekjax l-importanza li l-istess frontliners għandhom fis-soċjetà. U naħseb dawn huma affarijiet li rridu nagħtu kashom ukoll. Jekk verament irridu soċjetà li tkun ġusta u li timxi 'l quddiem, irridu nirrispettaw anke l-bżonnijiet fosthom l-għalliema. Kemm huma importanti l-għalliema. Imma sfortunatament ma ntuhomx l-attenzjoni u l-importanza meħtieġa. U allura anke hemmhekk il-pagi f'dan is-sens irridu nirrikonoxxu verament l-importanza anke minn dak il-lat. Imma imma Kemm verament il-Covid allura qed ittina din l-opportunità li napprezzaw aktar dawn is-setturi. Ħa nimxu naqra lil hinn mit-tema tal-Covid għax qisna weħilna ftit u ħa nimxu iktar għal setturi oħrajn. Magħna għandna lil Glenn, Glenn ġej mis-settur tal-gaming. Ilu sittax-il sena kważi mill-bidu tas-settur f'pajjiżna u allura rajt dan is-settur kollu jiżviluppa. Kif tħares lejn dan is-settur illum u xi sfidi u opportunitajiet taħseb li qed tara inti f'dan il-qasam? Le ovvjament oppornitajiet u sfidi hemm kemm trid fil-gaming. Biex naċċa ma' dak li qal Mark u anki Bernard l-ewwel fuq dal-Covid kif effettwa speċjalment il-remote working, ija naqbel perfettament, ġifieri offriet oppornitajiet interessanti ħafna u ħafna kumpaniji għadhom s'issa qed jaħdmu remote, remotely from home. Fl-għatem, uħud kumpaniji ħa jibqgħu sal-aħħar tas-sena biex ikunu anki jġagħlu lin-nies tagħhom iħossuhom aktar safe biex jaħdmu hemmhekk. Iżda din hija wkoll double-edged sword, fis-sens li fejn qabel, kif qal sewwa Mark, biex iġġib xi ħadd minn barra hija quite expensive, allura kienu jfittxu n-nies iktar lokalment biex ipattu għal dawk in-nies li forsi ma jistgħux iġibuhom għax ikunu iktar għoljin. Issa, fil-fatt li jistgħu jaħdmulhom remotely from abroad, Tihom l-opportunità li speċi jmorru direttament għal nies li jgħixu barra, ma jfittxux fil-local market għal nies Maltin. Reċentement kien hemm survey tal-MGA ukoll fejn qalu li nine per cent biss tal-istudenti ggradwaw jispiċċaw jidħlu fil-gaming. U dan huwa anki fattur ħabba li twenty one per cent ta' l-fattur li ma jibqgħu unfilled tar-roles huwa li huwa l-impatt ta' qualifications u 28 per cent ħabba lack of work experience. Dan ifisser li kważi 50 fil-mija huma effettwati mill-edukazzjoni jew nuqqas ta' edukazzjoni. F'għad 20 per cent tal-kumpaniji jgħidulek m'hemmx biżżejjed kwalifiċi għal biex tidħol f'ġol-gaming, biex ikun jistgħu n-nies jidħlu ġol-gaming. Din xi ħaġa definitivament eh, rridu naħdmu fuqha fil-xhur anke snin li ġejjin. Ehm, Nien naħdem ħafna barranin, u ħafna l-barranin kważi kollha jispeċifikaw l-istess problemi, pereżempju l-kirja għolja u l-cost of living li dejjem jibqa' jiżdied. U anki ċertu nies jispiċċaw jitilqu lura xi jaraw li jgħidulek għall-istess paga wara li tnaqqas il-kirja, wara tnaqqas li mill-cost of living u kollox, nispiċċa might as well ngħix f'pajjiżi u naħdem job ieħor u l-istess inkun. Hemm il-problema wkoll li jsemmu ħafna tat-traffiku tal-parking li għalihom l-ismog u t-traffiku l-parking kollu huwa fattur negattiv ħafna li jimbuttahom. Hemm ħafna proposti x'se tagħmel biex tipprova b'dawn tgħinhom għal dawn l-affarijiet? Imma kif qegħdin bħalissa qegħdin naqra forsi rridu ngħinuhom aħjar. U mbagħad għandna kif għadna dawn il-post Covid effects fejn qisu minn bejn nofs Marzu sa nofs Ġunju, speċjalment dawk il-kumpaniji li huma affettwati aktar mill-isports betting, ir-revenue tagħhom niżel drastikament. Ċertu kumpaniji spiċċaw anki min qata' il-pagi anki temporanjament, min kellu jagħmlu redundancies u kien hemm anki min għalaq. Settur ieħor li xtaqt li nagħlqu bih issa għaliex anki qed noqorbu lejn it-tmiem tat-taħdita tagħna huwa s-settur bankarju, settur li kif nafu ukoll qed jiffaċċja numru ta' diffikultajiet. L-ewwel Chris għamel referenza wkoll għar-rapport tal-Moneyval li xtaqt li nagħmel referenza wkoll għalih. Ma nistgħux niddiskutu l-ekonomija mingħajr ma niddiskutu dan ir-rapport li ħreġ fil-jiem li ġejjin. Xtaqt li tagħti inti wkoll il-fehma tiegħek dwar x'taħseb illi se jkun qiegħed jiġi u x'inhuma l-isfidi ewlenin f'dan il-qasam.
Iva, il-Moneyval ovvjament huwa issue kurrenti illi ilha ġejja sal dawn l-aħħar xhur. Kif nafu, sfortunatament il-pajjiż falla fuq numru konsiderevoli ta' kriterji f'dak li jirrigwarda t-tests illi jagħmlu l-manival innifishom u ovvjament il-pajjiż qed jirriskja issa li jitpoġġa fil-famuża lista l-griża. Il-konsegwenzi ta' din lista l-griża huma forsi n-nies mhux daqshekk qed jirrealizzaw xi tfisser. Però fil-verità once li l-pajjiż jitpoġġa f'din il-lista ħa jkun hemm konsegwenzi kbar bażikament f'kull qasam fil-pajjiż il għaliex once illi pajjiżi barranin jaraw lil Malta li qiegħda f'din il-lista u hija l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea din li ħa tkun jekk titpoġġa f'din il-lista tkun fiha. U allura ħafna mill-business li ġej minn barra dawn dawn jaqtgħu qalbhom u ma jkunux iridu speċi jiċċappsu, ħa nuża l-kelma, jiċċappsu ma' pajjiż illi qiegħed f'din il-lista. Bħala settur bankarju ilna niffaċċjaw diffikultajiet u ilna qisu għaxar snin mill-inqas, bejgħ u ieħor. Il-problema li nara li fejn Malta qabel kienet titqies bħala pajjiż li kien kapaċi joħroġ mill-mewġa tal-kriżi finanzjarja u anki fil-kriżi tal-Libja, pereżempju, konna fuq fomm kulħadd pożittivament, illum sfortunatament qegħdin qegħdin fuq fomm kulħadd negattivament minħabba dan l-imbierek ma nifgħal. Hemm każijiet li jiġu f'moħħi li huma konsegwenza ta' tal dawn il-failings li kellna fit-testijiet. Per eżempju naf li kien hemm diffikultajiet kbar fejn jidħlu l-correspondent banks, speċjalment fuq id-dollaru Amerikan, illi din qed tipprekludi banek milli milli jitrejdjaw bażikament f'din il-currency u jkollha konsegwenzi kbar. Mil-lat personali jien nista' ngħidlek ukoll li anke jkollna klijenti li jgħidulek isma' jiena qed insib diffikultà kbira biex nibgħat il-flus Malta għax il-bank tiegħi qed isaqsini għaliex għandek kont, għaliex trid tiftaħ Għaliex ftaħt kont Malta? Hemm nutara u avukati barra jirrifjutaw li jiffirmaw kuntratti magħna għaliex purament qegħdin Malta? F'dawn huma ftit mill-konsegwenzi li jista' jkollok jekk Malta titpoġġa fil-lista l-griża bażikament. Dana dana jippreokkupani għax fir-realtà anke jiena smajt u nfurmat illi anke jkun hemm min u hemm min lanqas irid iġib il f'Malta l-investiment tiegħu. Eh jiġifieri ara naqra x'effett tikrah sfortunatament eh mhux ġab fuqna l-Manival għax il-Manival huwa konsegwenza tal-problema imma ġab fuqna sfortunatament il il-ħsara kbira illi illi sfortunatament il-politiċi f'dal-każ fil-qasam mill-Gvern Sewwa, minħabba l-abbuż u minħabba n-nuqqasijiet kbar li wettqu u minħabba iktar u iktar illi ma tteħdux passi legali kif suppost u kien hemm sfortunatament kontroll biex dawna ma jieħdux passi, biex l-istituzzjonijiet tagħna ma jieħdux passi u konna ngħidu, konna ngħidu b'mod ċar li l-istituzzjonijiet tagħna mhux qed jaħdmu, illi r-rule of law f'Malta sfortunatament falliet f'ħafna aspetti u kienu jgħidulna illi aħna qegħdin nimmaġinaw. Imma din hija r-realtà. Jiġifieri l-Partit Laburista, u din għad nagħmel kumment politiku jekk tippermettuli, ġabna f'din is-sitwazzjoni. U jew aħjar l-erba' persuni li ħakmu l-Partit Laburista ġabuna f'din is-sitwazzjoni. U il-manival, it-testijiet li għadek kif semmejt inti li qegħdin infallu fihom huma biss konsegwenza ta' dan għaliex isem Malta sfortunatament illum m'għadux bħalma kien qabel u allura isem Malta llum niżel 'l isfel sew. li jippreokkupani wkoll short term illi biex issa nirkupraw u nippruvaw ma nfallux minn dan minn dan it-test u jalla ma nfallux minn dan it-test għaliex ir-riperkussjonijiet ikunu fatali għal ħafna impjiegi imma ħafna wkoll negozji, tajjeb, u anke banek, Jista' jkun ukoll, biex ma nfallux minn dawn minn dawn it-testijiet, il-Gvern qed jieħu, u anke l-istituzzjonijiet, issa fl-aħħar qegħdin jieħdu ħafna miżuri kbar, neċessarji, però li wkoll minnhom infushom għax qed jiġu implimentati malajr u b'saħħa kbira qed ibatu ħafna wkoll professjonisti fil-qasam u anke istituzzjonijiet u kumpaniji li f'daqqa waħda qed ikollhom piżijiet kbar ġodda biex jottempraw ruħhom ma' leġijiet ġodda iebsa li qegħdin jidħlu biex kemm jista' jkun l-affarijiet isiru sew. Ma dan għandu impatt ukoll anke finanzjarju fuq l-operat tagħhom. Għaliex altru għandek bank li jrid isegwi ċertu liġijiet u neċessitajiet ġodda u altru jkollok kumpanija żgħira ta' forsi għaxra, għoxrin, tletin ruħ li allura l-istess piż fuqha se jkun devastanti. U din hija realtà. Kemm huwa importanti li jittieħdu miżuri, però dan huwa riżultat sfortunatament ta' politika ħażina, ta' politika żbaljata u ta' kontroll tal-istituzzjonijiet tagħna. Kemm huwa importanti malajr kemm jista' jkun nerġgħu nnaddfu isem dan il-pajjiż u din hija x-xewqa tiegħi li anke jiena b'din il-pass li għamilt biex nipprova nkun biex noffri s-servizz tiegħi bħala Kap tal-Partit Nazzjonalista Irrid naħdem biex verament ikollna governanza tajba, biex verament isimna f'dan il-pajjiż u fid-dinja jkun verament jerġa' bħal isem Malta jogħla 'l fuq. Dan mhux se jsir waħdu, irid isir bil-ħidma tal-politiċi però iktar u iktar bil-ħidma ta' kulħadd biex kull professjonista, kull ħaddiem f'kull settur verament jagħmel xogħlu sew u allura ma nibqgħux inħallu lill-politiċi tagħna jieħdu miżuri jew ma jieħdux miżuri jew jikkontrollaw l-istituzzjonijiet. U hawnhekk allura irrid insejjaħ ukoll lis-soċjetà ċivili li flimkien mal-Partit Nazzjonalista ħadmet ħafna biex tikkumbatti dan il-ħsara fir-rule of law għaliex irridu nifhmu li r-rule of law jew aħjar in-nuqqas tagħha iva long term u qed nesperjenzawha teffettwa ħafna l-ekonomija. Allura l-inċertezzi li semmejtu intom qabel, il-Covid, dawn kollha flimkien qegħdin jeffettwaw l-ekonomija. Jiena fiduċjuż, anzi jiena konvint, li jekk verament inkunu nerġgħu serji u integri bil-mod kif nagħmlu l-politika u nħallu lill-istituzzjonijiet jagħmlu xogħolhom sew b'mod awtonomu u skont il-liġi, iva, nistgħu naffaċċjaw dawn il-kriżijiet u nistgħu nerġgħu lil Malta u Għawdex tagħna ntellgħuhom fil-livell onorabbli li jixirqilhom f'Malta imma anke wkoll internazzjonalment u jħarsu jerġgħu lejn Malta bħal dak il-pajjiż diċenti u tajjeb illi tista' tagħmel business magħna, tista' tiġi hawn u tagħmel u tagħmel l-investiment tiegħek, tista' tiġi hawn u tonfoq il-flus hawn għaliex inti partner ma' Malta, iva, ikollok unur illi qed tipparteċipa anke fl-ekonomija tagħna. Tapprezzaw li l-ekonomija tema wiesgħa fil-ftit ħin li kellna missejna ftit biss tal-punti li stajna niddiskutu f'dan il-ftit ħin. Nixtieq nirringrazzja lilek, Dottor Bernard Grech, talli kont magħna llum, lill-mistiedna kollha tagħna li magħhom stajna niddiskutu dan is-suġġett. Grazzi ħafna.
Grazzi talli kontu magħna